יא, זונטאג כ ח אייר, איך וויל היינט רעדן וועגן נאך א ענין, איר וויסט היינט איז די יארצייט פון שמואל הנביא, וויל איך אייך דא שטעלן א פראגע, ווער איז געווען גרעסער, די רעבעס וואס ליגן אין אוקריינע דארטן, איך וועל נישט זאגן קיין נעמען ווייל איך מיין נישט חלילה דעם צו דעם, איך מיין אלעמען, צו שמואל הנביא. שמואל בקווירי שמואל, איר ווייסט ער איז געווען מסתמא נאך אין א מדריגה וואס איז אפשר גרעסער פון משה ואהרן, די העכסטע מדריגה, פאסיג, קלאר, נישטא אויף דעם קיין וויכוח. קענט איר מיר זאגן וויפיל לויפן צו זיין קבר? ער ליגט אין ירושלים א טריט אוועק פון די הייזער פון די אלע וואס לויפן אויף ליזשענסק אוקריינע איך ווייס וואס דארט איז דא אזעלכע פלעצער אפילו אומאן אפילו צו צו מעזשיבוזש אנדערע פלעצער און איך בין נישט מזלזל אין קיינעם כל אחד כבודו במקומו מונח אבער קוקט פאר א נסיעה אין אירופה דארטן אין ערגעץ אוואו מען פארט מיט אן עראפלאן. מען זיצט אין די האטעלן, מען דרייט זיך ארום מיט באסעס פון די שטאט צו די שטאט, אה, וועט מען אריין טון טויזנטער דאלארן, און מען פארט, דא האט איר שמואל הנביא, א טריט אוועקס קאסט נישט קיין פרוטה, קאסט נישט מער ווי פארן מיטן באס, אפאר שקלים, אפילו נישט קיין דאלער צו צוויי דאלער, איך ווייס נישט וויפיל עס איז וואס מען צאלט היינט אין ארץ ישראל פאר א נסיעה מיט א באס, נעם א טעקסי, וואס זאל דיר קאסטן? צוואנציג שקל? פופציג שקל? צען דאלער? דארט צאלסטו טויזנטער דאלארן, טויזנט צו אנדערהאלב טויזנט צו צוויי טויזנט, וואס קאסט דיר אויף מיט די נסיעה, מיט די האטעלן, מיט נאך אנדערע הוצאות, אויף דעם לאזט מען זיך קאסטן און מען גייט אריין אין חובות, און דארט מיט שמואל הנביא, מען וועט דיר נישט זען לעבן. קענט איר עס געבן צו פארשטיין? און מילא טאר איך זאגן טאר דארטן די עטליכע נישט ווילן ווילן נישט קיין כיבוש הציוני, נעבעך איז רמות נישט קיין כיבוש הציוני, איז דארטן די אלע פלעצער ארום ירושלים וואס זיי דרייען זיך דארטן איז נישט קיין כיבוש הציוני? ברענט נישט קיין קאפ, איר איר זיצט דאך און דרייט זיך מיט כיבוש הציוני, איר פארט פון ירושלים און בני ברק פארט איר דורך דעם כיבוש הציוני. און לאמיר פארגעסן א רגע פון זיי, לאמיר רעדן וועגן די אנדערע, ביי זיי איז דער ענין נישט אז זי שטייט זיי נישט אינמיטן, אזעלכע וואס גייען אפילו צו בחירות און אנדערע, כ'מיין איך רעד נאך דער עולם, דער עולם איז פארט, פרעג איך אייך, קענט איר מיר געבן צו פארשטיין פארוואס צו יעדן רבי זיי האבן געזאגט איך וועל נישט רופן ר' בערל ווייל איך וויל נישט מזלזל זיין, אבער איר פארשטייט ביחס צו שמואל הנביא מעג מען נאך יא אביסל רעדן פראפארציע, מ'רעדט דאך נישט מיט היינטיגע רבנים, שמואל הנביא, שמואל! וויאזוי דאס איז געווען? דארטן? די ווייסט, געדענק איך האב ר' מנשה קליין צו מיר אמאל געזאגט מיט אסאך יארן צוריק, און זיך געפארן צו די קברים, האט ער מיר געזאגט מ'האט דעם קבר שמואל הנביא לעבן זיך, און קיינער טרעט דארט נישט אריין אפילו. ער איז געווען דענסמאל פון די וואס האבן אים מחדש געווען לעצטנס אז מ'זאל נעמען פארן, איז פארן יא אביסל ווייל ווען מ'רופט זיי קומען איז אפאר ערנסטע מענטשן קומען ארויף, אבער מיט די נומבערס און מיט די ציפערן וואס פלעגט פארן אויף אויף אוקריינע דארטן, און די אלע וואס פארן דארטן, זעט מען זיי ביי שמואל הנביא? ניין. ס'איז דא אין ארץ ישראל אזויפיל קברים פון צדיקים, און מ'זעט זיי נישט דארטן. ווייסט, ס'דא א רבי, כ'מיין אז ס'איז געווען אין זוויל, ס'איז נאך א רבי דארטן, וואס איינער די, די ליגן דא אין ארץ ישראל, און די ענד אפ איז איין רבי ליגט אינמיטן דארטן, ווייט אוועק. און ס'דא וואס ליגט דארטן אין אייראפע דארטן אין אוקריינע איך ווייס אמאל דארטן, אוי נסיעות מיט טוט זיך כאפעט מיט עראפלאנען און מ'מוז איינשרייבן מיט מיט א גאנצע מעשה. אבער די די וואס ליגן אין סויל א דריטער וועג וואס מען קען קומען צו זיי הערט מען נישט אפילו א איד א וועיס איי מיינט מען טאקע ערנסט די נסיעות צו די קברים צו מען מיינט דארט אביסל אנדערע זאכן אויכעט אינמיטן מען פארט אביסל אוועק פון שטוב מען האט אביסל מנוחה פון די קינדער יא מען האט א מען ענדשויט אפאר טעג מען איז מיטן עולם אזוי מען טאנצט מען זינגט מען עסט יא פארברענט מען אביסל געלט וואס קען מען טון אבער. ס'איז מנוחה, ס'איז די וועקאציע, איך וויל עס רופן אזוי, דאס איז היינטיגע וועקאציע פון חרדים, קען דאך נישט גיין אויף קיין געווענליכע וועקאציעס וואס איז ס'איז מקובל אין דער וועלט, פאסט דאך נישט פאר אונז, ס'איז דאך נישט צניעות'דיג און נישט דאס און נישט דאס און די רעסט אנדערע זאכן, ס'איז נישט פאר אונז, פאר אונז נישט, אוי, אבער פארן אב קברים, דאס איז געווארן די וואקאציע, און דאס איז געווארן די ענדזשוימענט, און מיט דעם לעבט מען, און אזוי איז דאס, רבי'זיי, יא יא יא, איך ווייס, ס'איז ליידער ס'איז דער אמת און ס'טוט וויי, אבער דאס איז דאך דער אמת, וואס זאל מען טון, א איד וואס באמת זוכט קברי צדיקים וואלט געלאפן צו שמואלאנאוו'ס קבר, ער וואלט געלאפן צו מערת המכפלה, ער וואלט געלאפן צו אזויפיל פלעצער וואס איז דא אין ארץ ישראל, מען דארף נישט לויפן ביז אהין, דארטן וועט ער גיין און דא נישט, א גוטן אווענט.